Dyn ni ar ffarm Huw Jones yn Pentre heddiw, uh, ffarm arddangos cyswllt ffermio. A dyn ni Ffordd Cymru yn gwneud arolwg ecolegol yma. A mae Huw wedi bod yn dangos yr yr holl lefydd sydd o ddiddordeb mawr i bioamrywiaeth ar y ffarm. Wedyn Huw, dyma un o'r llefydd mwya pwysig, sa ni'n deu, tybio, yr yym coed 'ma 'dych chi wedi plannu yn fan hyn. So sut dath hwn o gwmpas, ti wed? Yn ran reit blin ac yn serth 'ma, yn ôl berig efo tractor. Penderfynu bod 'na well opsiwn i roi plannu coed 'ma. Wedyn mae ei ddarn yn gwylod ma. O, it's rhaid glyb, a ni'n cael helen to fflwc. So, a ni'n rhaid coed uh, gyfro hwnna ynddo. Fes o'n i'n cael fwy o golletio o'r defyd nag oedd yn werth. Mae'n ma 8 acar fe gwmpas. Mae'n bron i 8,000 o goed. Pairia species yn ei galw. Y, y syniad ydy bod nhw'n goed neu dyfu fwy na Mae fatha coed derw fatha fel yna sy'n mynd i stryglo eto fi. A wedyn, ar ôl ychydig o flynyddoedd, o'n i dechrau tyna un o allan a, a, a fy lwc wneud uh, pethau fel coed derw. So fi'n ei canol nhw, de. Dyna dyn ni'n gobeithio. Dyna dyn ni'n ddigon hir. Mewn ffordd, da chi wedi, da chi wedi wneud um, dipyn bach o'r, or natural regeneration, fel da ni'n dweud, ac hefyd So dych chi'n dysgwyl hwnna digwydd bod chi wedi rhoi rhyw hwb bach yn y cychwyn? Di, A, am o'n i, gythoch chi grant i wneud hwn? Yr uh, Woodland Creation Scheme ar i uh, y jab da yn y Mike Hughes uh, o Coed Cymru helpu fi lot o hwn. Cofio ddall bod o'n bwysig oedd y goedan iawn, y lle iawn i dyfu'n da. A lot o redyn yma. O, un, be dwi'n disgwyl wneud digwydd efo'r coed mae dyfu dros nhw. Yn lladd o wedyn, bach o canopy. A, a wedyn, pen o'n i ddechrau tynnau nhw allan, a wneud beth eraill dyfu neu canol ynddo. Na chi, ie. Naturiol.
So, Wel ie, fel dyn ni'n gweld y fan hyn, yn fath mae dipyn o hael, mae yna Mae yna bentwr o, o, o blodau yn does o, o gwmpas y lle a, a, a o flwyddyn yn amlwg iawn. A ia, chi'n iawn, mae'r wneud y rhedyn na gael ei cysgodi allan, a wedyn os gennych chi rhyw darnau glir fel hyn trwy'r coed yna lle da ni'n gweld y gloywi byw a pethau fel yna, ynddo? Yeah. Ar, arbennig o dda i'r holl um, pollinators da ni'n sôn amdano dyddi yma, y gwenyn a, a pethau fel yna. Na, arbennig.
A ta Huw, diolch ti am gwahodd ni yma heddiw. Um, mae wedi bod ddwrnod bendigedig uh, ar y ffarm ac yn gweld yr holl gyfoeth o gynefeiniaid gen ti i, i gynnig yma. Dyna ni sôn am y gyfoeth o awrychodd a'r, ar matha awrychodd sgen ti yma, a'r dull rheoli sgen ti yma. A da ni sôn heddiw efo arolwg bioamrywiaeth wrth reswm, ond wyt ti wedi bod yn rheoli ar gyfer cysgod ag yn y flaen hefyd. Ti'n gwerthfarogi hynny'n fawr, mae'n amlwg. O, ni wedi cael amser wynda. Bob dydd, da chi'n gweld, mae'n ma nhw'n wynda wrth y grych, ynddo. Dyma'r gwynt yn dod o, o dwyren a, a, a, o'r de. Mae'n wynt go ar, ynddo. Mae'n bwysig iawn yn, yn yr ha hefyd, cysgod a hael. Pesg yw'n mae'n bwysig. Mae gres yn fawr yn stopio'r dyfu ynddo. Ond bod fi'n gwneud y paddocks yma, mae'r dwi'n symud gwarth teg lawr. Peth cyntaf yn o'n gwneud, dwi'n mynd at y grych.
Da ni wedi trafod y corpoi cilchtro yma o blaen. Um, Ti'n sôn am y gwartheg yn mynd drwad i'r uh, ardal newydd o gorfa, ond bod nhw'n mynd rownd y grych a, a mae rhaid bod nhw'n cael rhyw faeth penodol o ryw ddeilen, o ryw ogaeth arbennig ar hynny, ac yn dilyn y grychodd rownd hefyd, cyn dod yn dol i'r gorfa. Yeah, okay. Ond hefyd sy'n amlwg yma, a dull o reoli. A dwi, wyt ti wedi gadael y gwrch o yma ddatblygu strwythyr cry cadarn iawn yn amlwg efo sôn am gysgod ac yn y blaen. Yeah. Ond wyt ti wedi gweld pori cilchdro neu gwahaniaeth i hynny? O, mae'n ma, ma, ma trochi o lot mwy wal. Mae'n ma cael, ma cael bach o rest. Dyna mae'n pori mae amlwg 2-3 diwrnod bob tair wsnos.
A da ni wedi bod i fyny yn y coed bore yma, gweld y gwaith rheoli sydd wedi cael ei wneud yn fan o, a'r holl goed derw sy'n tyfu nhw, sy'n gallu tynnu rei allan ac yn datblygu hynny, chynegu gwerth i raddau yn prosesu polion ar gyfer y ffensio. So mae'r adnodd yn cynnal y ffarm i, i, i ryw raddau, dydy. Wel, polyn gas yn dweud heddiw.
Dim polyn gas sy'n paro.
Wel, mae di fel, fel dwi'n dweud, yw diwrnod gwych. Diolch yn fawr iawn i ti. Um, ddown ni yma eto ar ddonod arall, mae'n debyg, ond am heddiw, dweud diolch yn fawr iawn i ti, a diolch yn fawr iawn i'r